Bugün galmany yer tapmaly. Diňe gelýär, Razyk işde hem göreli. Söýgä muhtaç diýdi. Menem Razyk sypala diýdi, menem bolýa diýdim. Hökman bir zat çykmala bilýäňmi? Biriniň ýeri öýdýän bar-a. Menä girdim, soradan azar etmän. Menem çadyry ýykrarymkam diýip ýatyp dynlanyp geçdim. Yes! Salam dostlar. Näme otyr bu diýip pikir edýändirin içiňizden. Irden turdum. Soň bla bla kar görüp otyrdym irden turup. Soň birden näçe gün bäri Istanbuldan Zonguldak şäherine gideýin diýip gördüm. Sebäbi aňyrda tanşym bar. Hem aňyryn görerin, aýlanar hem tanşymyň duşup gaýdaryn zat diýip. Şeýdip plan edip ýördüm. Soň seretdim. Bir maşyn bar eken BlaBlaCar'dan. Sagat 12.30-da ýöreýän eken. Sagada seretdim, sagadam 11. Aý, göni tapyr-tupur zatlarymy ýygnaşdyrdym. Çykdym. Soň jaň aýdýan, şunýaly-şunýaly biraz gijräk barýan, biraz gijräk gidip bilersiň diýdim. Olam bolýa. 14. On bäş bolaryn, menem bolar diýdim. Ýöne men şol on dört, on bäşi on üç, on bäş diýip pikir edipdirin. Şoňa görä göni ylgap daýyp, derläp geldim. Zat jaň etdim oňa, nirede diýip, olam on dört, on bäş. On dört, on bäş diýip aýtdyga diýdi. Sagada seretdim, entäk sagat o bir sagat bar. Bir sagat bar eken. On üç-on bäş. Soň menem şu wagt şeýdip garaşyp otyr. Göreli. Nesip edenden Zongudak şäherine. Zongudak şäheriniň Eregli şäherçesi bar. Şoňa barýas. Indi BlaBlaCar näme? Öňem aýdypdym öýdýän. Ýene bir gezek aýdaýyn. BlaBlaCar, meselem, meň bir maşynym bar we men Stambuldan ýa-da tapawudy ýok, bir şäherden Başga bir şähere gidýän we ýanym boş. Soň men ýazýan şunýaly-şunýaly, ýanym boş, pylança kişini äkidip bilýän, pylança baha. We bahany, bahalaram on ýaly gymmat däl. Ýöne bu gezek meň tutanym altmyş bäş TL. Saýtda otuz alty TL diýip ýazylgy durar eken. Soň jaňlaşanda-da şonýa şonýa ony göni özi saýlaýar o bahany. Zadyň saýtyny özi saýlaýar. Meň baham altmyş bäş TL diýdi. Aý menem bolýar diýdim. Sebäbi Stambuldan awtobus bilen gitjek bolsaň ýüz TL-ni geçmeli-le. Hem maşyn çalyp barýaň. Gowy boldy. Indi menem şuny alyp matymy ýazdym. Ýoluň gyrajygynda şeýdip, hemme zadymy taýyn, sumkam, sumkam. Bir sagat garaşmaly indi. Baranda ýolumyz açyk bolsun, nesip bolsa o şäherden hem wideolar, howza wideolar çekjek bolar. Habarlaşarys. Biz-ä gelendiris şu wagt. Zonguldak şäheriniň Eregli şäherçesinde kiçijek şäher. Ilat sany ýüz ýetmiş bäş müň töwerek. Şu taraplar aslynda merkez tarapdyr. Bärtem şeýle deňiz bar. Deňiz kenary eken. Birazajyk deňiziň howasyny Pul alaýyn diýip, deňiz kenaryna barýan. Şu wagt hem biraz ýörärin, dynç alaryn. Maşynda oturyp ýadadym. Gowy adam kän. Merkez taraplar biraz adam köp ýöne ortalama alaňda kän adam ýok. Tanyşymam bärde, tanyşymam gyz maşgala bolansoň bäriň bir obasynda ýaşaýan eken. O taraba awtobuslar zatlaram belli bir wagt işlän işlän eken şoň üçin gelip bilmedi. Sagadam biraz gijräk boldy. Erti görüşeli diýip goýduk. Biraz nawudanja gereken. Soň Eregli hakynda aýdaňda, bärde demir we polat fabrikasy bar eken, şoňly meşhur eken. Diňe şol demir we polat fabrikasynda 10 müňden köp işgär işleýän eken. Bärsine bakdaýyn. Şeýle uzyn gidýär. Nirä dogry ýöräli? Bugün galmany ýer tapmaly. Ýanynda çadyr ma ba? Hudaýa şükür, hemme zat bar. Aý bir ýeri gurarys-da. Aslynda Türkiýede her ýeri gurduranoklar çadyry. Şoň üçin belli-belli ýerlere gurmaly. Ýa-da kän agşam kän seretmezlerem bir parkyň zadyna gurar. Biram ýaňy zatda gelýär, Istanbuldan gelýärkäm şofýor aýtdy. Gurup bolýan ýerleri bar eken, adynam aýtdy. Bolmasa Bärini biraz aýlanyp, soň aňryk geçerin. Ertirem nesip bolsa beýleki tanyş bilen görüşerin. Göreli. Biraz üýtgeşiklik bolsun diýdim, Istanbuldan çykdym. Başga şähere. Kelläňe diýinç alýar, ýöne Istanbuldan çykýan welin göni belli bolýar-da. Onda biraz aýlanaýyn men. habarlaşyp durarys. Ýaňyja bärde otyrdym, soň biri geldi. Söýgä muhtaç diýdi. Meni birazjyk sypala diýdi, men hem bolýa diýdim. Şoň bilen tanyşdyraýyn. Birden geldi arkamdan. Ýaman gowja gördüm oňa. Adyň näme seň? Öh. Tunan bolýarmy kamera bar diýip? Ha? Aýtdy adyňy. Ýan gowusyda garam. Men hem şeý diýip dynç alyp otyryn. Biraz soň ýatypdyryn, ýarym sagat zat. Dostum tapdym. Hä, goňurja. Bolýa. Bu günden soň seň adyň goňurja bolýam. Hı? Goňurja. Hä? Arassaja özüm biriniň köýdän bir bärdine bogazyna zady bar bolýan. Menem enta bizler otyr. Soň ya bärlerde, bärde ýa soradym. Çadyr gurmak gadagan eken. Şu taraplarda gursam bormy? Agşam diýdim welin. Bir zat diýerler diýdi. Mene bilemok. Aňyr tarapda Arka tarapda awtobus zatlary bar, duralgalary bar. Şoň bilen şu aňyrda zat bir plýaž bar eken, plýaž ýeri. Şo tarap giderin, gaty gitse. Men indi birazajyk goňurja bilen gürrüňdeş bolaýyn. Ha? Şeýdem. Myrat iýjekmi? Baran habarlaşarys. Dostlar. Ýüzüm-ä görünýän däldir welin, şu wagt awtobusdan düşdüm. Köse agzy diýen, Köse agzy diýen bir ýerik barýan. Aňyrda çadyr gurmana rugsat berýän ekenler, özem ýaman owadan diýip öwüp goýberdiler. Ýaňja aňyrda deňziň ýanynda otyrkam, Couchsurfinga girdim, birden biri dagy diýiberipdir, Request diýiberipdir. Soň menem kabul etdim. Soň oň bilen ol oglan bilen görüşdük. Olam özi İzmirde okaýan eken, bärik garyndaşlaryna gelipdir. Ýaman gowy oglan eken, ana kömek etdi. Şuny ýa şuny ýaly. Bärini görkezdi, awtobus, haýsy awtobusyň gidýänini, awtobusy çenli getirdi. Soň agşama nahar aldyk. Puluny tölejek bolýan, töletmedi-de. Aý sen myhman zat diýip. Gaty gowy oglan gowy oglan eken sag bolsun. Şu wagt ýöräp barýas ýa-da 5-6 minut ýöremeli diýdi awtobusdan düşüp. Göreli. Bu gün agşama işde görkezip bilmerin ýöne nesip bolsa erti irden görkezerin. Nähili? Baran aňryk barabam zadar açar. Men-ä gelendirin. Çadyrymy gurdum. Eşiklerimi çalyşdym. Garnymy doýurdym. Agam azajyk ýuwnup durşum. Näçe wagt? Ýerime geçdim, ýatmakçy. Nesip edenden erte ýerden turup habarlaşar. Bärde men tä garaňky bolansoň men hem niräligini bilemok. Ýöne bir topar çadyra bar eken. Edil ýanjy asmada gurdular ýaňja çadyr. Ýatyp bir ölsem olaň sesinden. Onda nesip edenden erte irdenjik täze güne täze energiýa bilen başlar. Sag boluň. Eý, şu wagt daň-daň. Ýaman şemal bar. Menem çadyry ýykrarmykam diýip ýatyp mundan geçdim. Buram edil deňize ýakyn bolansoň erbet şemal boldy gara. Şu wagt biraz gowulaşdy, käwagt birden gaýdyp gidýär. Bolsada bara çadyr berk ýykylmanjyk dur. Käwagt birazjyk ýaslan ýanok bolup gidýär. Goňşularam ýatanok welin, olaram gorkup ýörüň ýaly. Eý, bolýar-da, şony aýdaýyn diýdim men. Şoň üçin. Çadyr bardy guraňyzda birazajyk. Şemal bäliräk ýerde gursaňyz has gowy bolar. Bardy gijäň bir agyr toý. Dostlar, hemmäňiziň ertiriňiz haýyrly bolsun. Ine bu güne-de başladyk nesip edenden. Täze güýç bilen, täze energiýa bilen. Durdum, ýuwundym, dagy etdim. Agşama zordan ýatdyk aýbara. Ýaman erbet şemal boldy. Bolsa çadyra zap bolmady, durdy. Tank ýalak bolup. Käwagt biraz dagy etdi. Teňseläp aldy, ýöne gowy. Menem şu wagt çadyrymyň astyna aşak tarapda, ýokaryk çykdym. Birazajyk. bärlerini göreýin diýip sizede görkezeýin. Mine aňyrda dag bar eken. Şeýle bärsem biriniň ýeri öýdýän bara. Menä girdim soraman zat etmän. Bärde oturylýan eken. Agşam görýäňmi? Şeýdip, maşgalaň bilen, söýgülijigiň bilen oturmana bet ýer, hiç kim ýok. Indi bärde biriniň galýan ýerimi, nämemi bilemok. Musor edibä gidipdirler. Bärdem şuny aslynda ýapyk eken. Aý, men şeýdip aşyp, aňyrdan şeýle geldim, aşyp bärik girdim. Şunýaly. Bu ýerde maşgalalar otyr. Meň bärimde üç sanak çadyr bar. Meňkem hany görýänsiňiz-le. Akjata aýlanyp durandyr içlerinde. Suw biraz sowugrak eken. Men-ä girmedim entek. Şeýle çadyr aňyrdakylaram pully çadyrlar öýdýän, ullakan çadyrlar bar eken. Arka tarabymyzam şeýle dag. Şundan. Gaty gowy. Menem indi näme plan bar? O gyz tanşym bar diýdim-ä. Olar öýüne çagyrdy meni. Ertirlige ýöne sagat eýýäm. Näçe boldy? Sekiz-ä geçdi. Aňyrlajagam bilemok, haçan bararyn. Indi men häzir bärden birazjyk aýlanjak, soň merkeze gitjek awtobus bilen. Merkezdenem olaň obasyna awtobus bilen. Onda aňryk näçelere bararyn bilemok. Şoňa görä hereket etmeli. Biraz oturaýyn, bäriň keýpini çykaraýyn. Gowy ýer eken, bärik aslynda maşgalaň adaty bilen, dost-oglanlar bilen, tanyşlar bilen gelmäne bir-iki gün ýatyp gitseň bolýa. Deňizem arassa eken, bärlere şuny ýaly ot-sat bar eken, ýöne aňyr taraplar arassa.

Soň ýadyma düşdi. Düýn gije gelemde çadyrymyň iç tarabyndan ýokarjygyny asyp goýupdym. Soň ýygnamda şuň içinden giden bolmaly-la şu wagt. Eger irden turup şeý kakyşdyrdymam çadyrymy ýokaryk galdyryp. Eger gaçmadyk bolsa şuň içinde bolmaly. Menem gidip barýarkam. Ýadyma düşdi. Şä bilýäňiz, örtüjek bolmasa bärde 900 TL ştraf. Indi şu wagt açyp görjek bolup otyryn. Şunuň içinde gitdi mesela, nirde o zady? Örtüjegim. Ol gaçan bolsa gara. Ha? Gel bäri. Kaçmandyr näme? Yes! Şu wagt ýitiren pulum tapan ýalyk begendim. Ah! Bolýar-a entägem. Awtobusa zada münen wagtym ýadyma düşen bolsa näme. Aňada-da dakyk girmeli. Wagtyna ýadyma düşdi. Menem ýöredim. Aýdyşym ýaly awtobus bilen merkez taraba.

Sag bolsunlar gowy nahar bişiripdirler. O tarapdan alyp bilmedim sebäbi öýüň içi bolansoň masgara bolansoň biraz utanjam şoň üçin almadym. Şu daşarda aýlanyp ýörüs işip. Bärde santral bar eken şu tarapda elektrik santraly gurlup otyr şu wagt. Bulam bärsi köl. Şu tarap aşagam santral. Häzir aňyrdan öňünden görkezerin onam. Yaman gowy howasy, gaty gowy şu wagt seýil edip barýas. Bu gün bärde galmakçy. Ertirem fındyk. Ertir ulan millekleri bar eken. Şatak howa toplamana gitmekçi. Biraz onu işläp görelim. Özüm isledim. Menem gide, menem akidäýin diýip. Aňyrdan barlap görelim. Birinji gezek gitsek bolýan. Görelim. Bärde şeýle daglyk. Bär bulan owasy, şuň aňyrsy bir owa. O bärler diňe owa. Gitjek-gitjek ýaşaýan obalary, ilaty iki ýüz elli, üç ýüz kişi eken diňe. Azajyk her kim bir-birini tanaýar. Ýaňky elektrik santralýanam şol aňyr tarapy köldi. Bärden şu wagt gurlup oturan elektrik santraly. Şeýle aňyrdan. Ana bärden görünýändir. Bäri hem owaň esas halky şo hoz, soň mekgejöwen zat ýygnap geçinýän ekenler. Köpüsem aňyr tarapda, merkez tarapda demir Demir polat fabrikada işleýän ekenler. Soň gyşda näme edýäňiz diýdim. Gyşda kän zat edenok ekenler. Ýat ýatýa gyşda. Esasy şo tomusda. Başga näme aýdyp bolar? E şonýaly tüweleme ýaňy myhman bolýan ýerimde mamasy, babasy bar. Garryja ikisem Segsen bäş ýaşlarynda tüweleme şolar hoziýa ýygýan ekenlerda. Şon ýaly obaň adamlary-da özlerem on ýaly ýaşlarynyň ýaşam on ýaly uly görnüp gowy gürleýärler. Gulaklary biraz agyrrak eken ýöne eşitýärler. Şo bulaň zatlaram Melleklerem şo dagyň, şo aňyrky dagyň aňyr taraby eken. Ertir nesip bolsa aňyryk Howatygmana gitmekçi. Diňe gezýäs, wraç işlägem göreli. Köpden bäri agyr işem edip göremok bary. Dostlar şu wagt bir garyndaşlaryna geldik gelýärkäk. Bärsi oba bolansoň her kim bir-birini tanaýar, köpüsem garyndaş. Köp garyndaşlaram bärde eken. Bulam Mekge adypdyrlar, guratmany goýupdyrlar. Bärde mine hoz agaçlary. Oba durmuşda. Men bul meselem üç etaj öý, ýöne hemmesi özüm maşgalalary. Şeýle bärde towuklar bar, jüýjeler bar. Her oba gelemde ýaman bir hili bolýan tä özüm kiçilik kiçi wagtym obada ýetişemsoň. On iki ýaşymdan soň şähere geçdimde. Obany gaty gowy görýän. Bu hoz agaçlar diýenmem Türkmenistanda hoz dällany bizde fyndyk da türkçesi fyndyk. Türkmençesine näme diýilýär bilemok ýöne. Şoň üçin hoz diýip goýardym, erti görkezerin şuny ýaly kiçijek. Fyndyk diýip ýazsaňyz çykar. Şan ýaly. Dem oturmana geldik birazajyk. Hanlaryna oturaýyn. Habarlaşar.